Abusuafoɔ mema mo nyinaa akwaaba a ɛba asɛm sɛ bɛ kaseɛbɔ so wɔ Ghana Web TV. Na anɔpa yi nsɛm ahodoɔ ne amanebɔ na yɛn nsa aka a mede rebɛsom moɔ. Nsɛm no ebi yɛ Ghana mu nsɛm, ebi nso so yɛ abrokyiman mu nsɛm ɛna asemufoɔ asɛm a yɛaboaboa ano a yɛde rebɛsom yɛn akenkanfoɔ ne yɛn ahwɛfoɔ. Na nsɛm no nyinaa wobɛnya bi ara kenkan wɔ Ghanaweb dot com, na merekɔ nsɛm no mu deɛ a. Abarimuwa bi a wanya mfirinhyia du nnan de ne maame ne ne papa akɔ akɔgyina asɛnnibea, mekyerɛ court, wɔ High Court a ɛwɔ London. Ɛne sɛn? Abarimuwa yi se n'abusuafoɔ de no aba abɛto Ghana a, wɔammɔ no amanneɛ. Na wɔkyerɛ a wɔde no baa Ghana no, adwumaden na wɔreyɛ, na ɛno na wɔde kɔgyinaa kɔɔt de kɔtoo kɔɔt anim sɛ wɔnhwɛ na wɔnka n'asɛm yi bi mfa mma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kɔɔt bua a, n'abusuafoɔ bɛtumi abɛfa no asan de no akɔ ɛyɛ London man mu hɔ a wɔne n'abusuafoɔ te. Na mmerɛ a asɛm yi kɔpuee kɔɔt no, kɔɔt tenaa ase no, wɔkyerɛ a ɛyɛ a abamuwa yi n'abusuafoɔ se Court, ɛyɛ London hɔ no a na wɔwɔ no, ɛneɛ suban a ɛnsɛ mfata na wɔn ba no dan no adi, ɛna aniammɔnhosɛm ho na na wɔreyɛ, ɛno na ɛmaa n'abusuafoɔ, ne titiriw ne maame ne ne papa, ɛbɔɔ wɔn ho yie, ɛna wɔn se saa deɛ a, wɔn deɛ wɔn ba no reba Ghana, na wɔsusu sɛ Ghana nteteɛ pa a ɛwɔ ha, ɛne kwan a N'abusuafoɔ binom a wɔwɔ Ghana ha bɛtumi ahwɛ ne so yie ama no afa kwaapa so, wafa nteteɛ pa ase, ɛbɛtumi aboa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aniammɔnhosɛm yi ɛbɛfiri n'ani so. Na ɛno na court de bɛtoo hɔ a wɔkyerɛ sɛ mmerɛ a na abamuwa yi wɔwɔ London yi, ɔbɛfiri sukuu aba, ɔbɛba na sika a ɛkura no N'abusuafoɔ bisa no sɛ sika no ɔnyaa wɔ he a, wɔntumi nnyi n'ano. Afei nso, ebi wɔ hɔ a wɔbɛkɔ sukuu, sekan na ekura no, wɔbɛbisa no sika yi wokɔfa firi he, wɔbɛbisa no asɛm no, wɔntumi nnya no. Wɔkyerɛ a, saa suban wei nyinaa, na ɛha wɔn yie paa esiane sɛ nnansa yi wɔkyerɛ a wokɔ ɛyɛ London ma mu ne aborɔkyima mu titiriw a, nkwadaa nkwadaa yi bi, wɔhyɛ aseɛ sɛ yɛrebɛwie tire na wɔakɔnya aban amanneɛ na wɔde no akɔto mfiase nti, ɛno na n'abusuafoɔ se Wɔhwɛe ara na ɛnyɛ ade a ɛbɛboa wɔn ba no daakye, nti saa de a wɔde no reba Ghana. Na n'abusuafoɔ de no reba Ghana no, wɔdaadaa no sɛ wɔreba abɛdi holidays, sɛɛ wɔnnim sɛ wɔde no reba aba abɛto ha agya ne hɔ akɔ. Aberanteɛ yi nso san kyerɛ a n'abusuafoɔ kɔ no nso, ne passport a anka ɔbɛnya ho ɛde sɛ bi sɛ ɔpɛ sɛ ɔdwane koraa kɔ London back a, Wɔbɛnya de akɔ no, n'abusuafoɔ atam, ne maame ne ne papa atam de adi wɔn akyi de akɔ London, wɔn abɛgya no ato Ghana ha na wɔkyerɛ a adwumaden na wɔde no reyɛ. Na ɛno na kɔɔte tenaa ase dii asɛm yi nyinaa wieeɛ akyi na kɔɔte sɛ daabi. Abarimuwa no, Osua, ne nsɛm a ɔreka no, ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ mu sɛ deɛ ɔreka no nyinaa, ɛfa kwan so deɛ nanso Wɔntumi nnya nhwɛ hann sɛ aberanteɛ no mbra London na suban bɔne a na no ɔɔdae no adi sɛ no ɔɔkura sekan ɛkyena wɔkura sika bebree wɔn kyerɛ koraa gang koraa na wɔde ne ho ɛɛkɔbɔ na ɔpanyin no ɛyɛ ɔtɛmmuafoɔ no kyerɛ a wɔntumi nhwɛ ɛmma aberanteɛ no wɔkyerɛ a ne ne daakye wɔnto ntwene kwa nti saa deɛ aberanteɛ no nkɔso antena Ghana ha kɔsi sɛ wɔbɛtwerɛ ne nsɔhwɛ nyinaa bɛwie. Ɛnneɛ sɛ wɔtwerɛ ne nsɔhwɛ wie deɛ a, n'abusuafoɔ wɔ ho kwan sɛ wɔsan bɛfa no de no kɔ London. Na ɛno na ɔtɛmmuafoɔ no biom san see so biom kaa sɛ, wɔsusu sɛ mmerɛ a aka no a aberanteɛ no de bɛtwerɛ ne nsɔhwɛ no, ɔbɛtumi anya nteteɛ pa bi de afiri Ghana a kyerɛ sɛ ɛbɛma no ne suban asesa na afei n'abusuafoɔ nso bo atɔ wɔn yam. Nra na Public Account Committee Sitting ɛɛ yɛ Minister for Communications Owura Samuel Nartey George ɛkɔ piee mu wɔ hɔ na ɛduru sɛ wɔn Ministry no wɔn bɛkɔ ne akɔtoto wɔn ano kwan a wɔn fa so yɛ wɔn sika a ya bagyɛte de ama Ministry no kwan a wɔn faa so dii sika no wɔn de yɛɛɛ wɔn nnwumadie ne adeade na mmerɛ wɔn kɔduruu hɔ no Sam George Titiriw, okoduu hɔ ara na kɔmitii no totoo n'ano refa Ghana Post ho nsɛmnsɛm ho, na ɛno na Sam George wɔreyi nsɛmfua no ano na ɔrekyerɛ sɛ ɛyɛ Ghana Post yi. Ɛɛ, afe 2023 a etwaam no, na ɛɛ, ɛka a wɔspɛndeeɛ, wɔde di wɔn dwuma kɔɔ soro 35 per cent Afei nso, sika a wɔde tuatua nneɛma ne akatua ho nsɛmnsɛm a ɛsɛ sɛ wɔtua obi ka a wɔkɔyɛ biribi sei, wɔkɔyɛ biribi sei no, ne nyinaa nso kɔɔ soro, ɛyɛ fifty two percent. Na ɛno na wɔakyerɛ sɛ saa nneɛma wei nyinaa kɔɔ so ɛsiane sidi a ɛkɔɔ so wɔ kane aban no mu, wɔbobɔɔ din na wɔakyerɛ sɛ ɛyɛ kane former Minister for Finance, Ken Ofori-Atta n'apɛ nso, ɛnneɛ wɔkyerɛ a, Sam George kyerɛ a, kwan a wɔfaa se buu ɔman no a afei ɔman no bɛyɛɛ bisi basaa sika, Ghanafoɔ sikasɛm bɛyɛɛ bisi basaa, inflation kɔɔ soro, cedi no depreciateeɛ ne adeadeɛ no. Wɔkyerɛkyerɛɛ mu, wɔbobɔbobɔ din, ɛnna wɔkɔbɔɔ ɛyɛ Public Accounts Committee wɔn chairperson, Abena Osei Asare, na ɔno nso, Kaneaban a ɛfiri soɔ no, ɔno na ɔyɛ Deputy Minister of Finance. Ɛnna Sam George kɔbɔɔ ne din sɛ ahan n'ani tua nneɛma a ɛkɔɔ so, na ɛno na wɔpanyini no, ɛyɛ ɔsɛe asare sɛ wɔfa me ntwawa no, deɛ woka no, ɛyɛ gyae hɔ. Ɔse stop it right there. Asɛm no a ɔaka no, wɔamma Sam George antoa so. Na adɛn a Abena ɔsɛe asare kyerɛ sɛ wɔnte aseɛ sɛ Sam George ɛreka ne nsɛm anaa ɔrekyerɛkyerɛ ne nsɛm mu no, ɔbɛbobɔbobɔ din, wɔkyerɛ a, ɛnyɛ adeɛ a ɛfa kwan papa so, na ɔpanyin no betumi akyerɛ n'adwene a ɔnkɔ nkɔbɔ obiara din na nkɔfa asɛm mma. Enti deɛn nti na wɔde wɔaba abɛtena hɔ a wɔbobɔbobɔ din asɛ ɛkame ayɛ sɛ wɔahyɛ da bi na wɔreyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amanfoɔ bɛba abɔnten abɛkeka biribi ne ade? Wɔse wɔn deɛ. ɛyɛ ne kɔmitii no a ɔyɛ chairperson no, wɔnhwɛ ma saa nneɛma no nkɔ so. Nti ɛnneɛ Sam George, wamma n'ano koraa ansi and wɔtwee n'ano de saeɛ sɛ wamma no ammobɔbobɔ din. Woba Ghanaweb dot com a, video no ankasa da hɔ, wobɛnya bi ahwɛ na woahu kwan a nneɛma faa so kɔsiiɛ.

That's trading very favorably, you would realize that our forex expenditure will be better. Na yɛabɛpue mu wɔ New York City, na amanebɔ a ɛfiri hɔ reba ne sɛ, owura bi a yɛfrɛ no Zoran Kwame Mamdani, wanya mfirinhyɛ aduasa nnan. Aane, yɛfrɛ no Kwame. Bebree no ara bɛka sɛ ɔyɛ Ghanani anaa ɔnyɛ Ghanani. Ɛne sɛn? Ɛneɛ wokɔ New York City a, Ɛ, abatoɔ a wɔkɔtoeɛ sɛ wɔde reyi wɔn panyini, mekyerɛ Mayor no, wɔno na wadi nkonim, na Zoran Kwame Mamdani, wɔkyerɛ a, Uganda man mu na wɔwoo no, na n'abu, ne maame ne ne papa, wɔyɛ Indiafoɔ. Na kwan a ɔfaa so nyaa Kwame no, ɔrekyerɛkyerɛ mu a, wɔde no too, ɛyɛ ne maame ne ne papa de no too Ghana's former President, Doctor Kwame Nkrumah. Aane. na wɔkyerɛ a deɛ nti a ne papa de no too Kwame Nkrumah no, wɔhwɛ kwan a Dɔkta Kwame Nkrumah ɛba no Afrika kɔntinɛnt no ankasa no, wɔyɛɛ nneɛma bebree a ɛsɔ amanfoɔ ani na wɔsesaa Afrika ɛɛ adwene a na na bebree nim fa Afrika ho sɛ Afrika deɛ o, wobɛkɔ mpomtoɔ biara nni hɔ, wobɛkɔ koraa no wɔn ne mmoa na ɛte ne adeade sɛbe. Wɔse kwan a ɛɛ Ghana kane mampanyini Dɔkta Kwame Nkrumah ɛsesaa saa nimdeɛ no a amanfoɔ nim bebree de fa Afrika ho na wɔboaa yɛ maa Afrika din kɔɔ nkae no. Ɛna ne papa hwɛɛ sɛ a wɔhwɛ a ne ba no nso ne daakye wɔ anim nti saa adeɛ a wɔde no bɛto Kwame Nkrumah sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne ba no nso bɛnya dibrɛ pa bi de agyina. Na mmom ne papa edin a wɔde too no no nso aba mu Ama ɛnnɛ, ne ba no, Zoran Kwame Mamdani, waba abɛyɛ New York City wɔ mu mayor, na ɛno na ɛbɛto Odwamanfoɔ bebree abɔ n'abaso yie pa ara sɛ, Ee, nneɛma bi sei deɛ nkɛntɛn asi, nanso deɛ ebi nsii da na Kwame watumi ayɛ. Enti GhanaWeb dot com, ɛɛ, story no ankasa da hɔ, wobɛnya bi akan. Metoa kaseɛbɔ no so deɛ a, na ɔpanin a ɔda mmarahyɛbadwa ano, Alban Bagbin, nso de ne nsɛm bi abɛto abɔnten a ɔrekyerɛkyerɛ nneɛma ahodoɔ ne kwan a ɛyɛ kane NPP aban a wɔn panyini Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no ɔda ano Wɔde kwan a wɔde no faa so na wɔkyerɛ a esiane sɛ wɔyɛ Speaker no nti no, na nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɛsɛ sɛ aban no de ma no, ɛne sikasɛm, cars ahodoɔ a ɛsɛ sɛ wɔnya de yɛ ne ne ne n'akɔneaba ho nsɛm, ɛna afei nso bammɔ ho nsɛmsɛm, na anka ɛsɛ sɛ ɔnya military detail bi a ɔkɔ baabi a ɔbɛdi n'akyi abɔ ne ho ban ne adeade. Wɔse Kane aban, NPP aban no, wɔgye ne nyinaa firii ne nsam Wɔn gye biribiara, ne military detail wɔn yi firi ne nsam, kyerɛ sɛ ne sika a ɛsɛ sɛ wɔn de ma no, ɛno nso so ɛkɔ yɛ ɛka bi ma me nka twi ma me ntwe, kyerɛ sɛ ɛho nsɛm bebree, cars ahodoɔ koraa no wɔse ne nyinaa wɔn gye firi ne nsam. Na ɛno ne nsɛm a speaker de aba abɛto abɔnten a wɔrekyerɛkyerɛ mu kwan a wɔfaa so, wɔse ɛhaa no yie paa, ɛmaa kyerɛ sɛ ne kɔneaba ho nsɛm ɛbɛyɛɛ den maa no, nanso ne nyinaa no, wankasa. Ɔyɛɛ dinn de hwɛɛ Nyankopɔn. Na ɛno ne nsɛm a Babin de aba abɛto abɔnten. Na Ghanafoɔ bɛkae a, January afe 2022 no, ɛbɛtɔɔ dwa sɛ military detail a na anka ɔbɔ Bagbin ho ban no, wɔayi n'ano ɛnna Gbagben de bɛtoo abɔnten a wɔrekyerɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa no, na ɔsusu sɛ ɛyɛ politics ntira, amanyɔsɛm nti na wɔyɛeɛ, na ɛsiane sɛ sɛbe ɔno wɔ amanyɔ foforɔ nti no, ɛnneɛ saa deɛ wɔreyɛ de akyerɛ ne nyansa sɛbe. Na ɛno na Gbagben de abɛto abɔnten ahyɛ sɛ akɔfa nkɔmmɔ bebree de aba wɔ kwan a ne titiriw Aban mpanyinfoɔ bi kane wɔn firi aban so a, ɛyɛ a aban a ɔte so eh mostly ɔde wɔn fa so bebree no ara kasa tia sɛ saa deɛ no ɛyɛ a na ɛmmoa. Kaseɛbɔ no reba n'awieɛ na asɛm a mɛgyina so na mede asi yɛ ɛnnora da na Minister of Interior Muntaka Mohammed Mubarak Wɔde nsɛmnsɛm bi bɛtoo abɔnten, ɛne sɛn? Nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ de faa 2020 ne 2024 akunkumakunkum ne ntɔkwa a ɛmaa ne homene so wɔ abatoɔ no mu no nhwehwɛeɛ no nyinaa, ɔde ɛho nsɛm abɛto abɔnten. Na Muntaka Mubarak rekasa no wɔkyerɛ sɛ Ghanafoɔ bɛkae a ɛyɛ 2024 abatoɔ no, seesei ara deɛ ɔyɛ mmarahyɛbadwani de ma Ewutu Senya East abatoɔ mpɛsoa no so, Phyllis Narkɔyɔ Okunor, bɛtoo dwa sɛ ɛyɛ ne convoy a na ɛwɔ abatoɔ mpɛsoa no so wɔkɔ rounds rounds wɔ abatoɔ mpɛsoa no so wɔkɔ polling stations ahodoɔ ahodoɔ no nkorɔfoɔ bi nkorɔfoɔbɔne bi kɔ attackeeɛ ma ɛnam so nipa baako faa mu hweree ne nkwa ɛma MP no ankasa ankasa wɔn frɛɛ no, nsɛmtwerɛfoɔ frɛɛ no ma no de bɛtoo abɔnten sɛ ae wɔn ataake ne convoy ama ebinom apirapira ne nkorɔfoɔ binom apirapira ne adeade. Muntah ka Mubarak sɛ wɔn frɛɛ ɔpanyin yi totoo n'ano no ɔse nyɛ nokorɛ da sɛ ne convoy wɔn ataakeeɛ. Ɛna wɔn se ei na ɔpanin ɛnyɛ wo ara na Wɔfrɛ wo asɛm yi sii a wobɛto wo abɔn wode bɛto wo abɔnten sɛ ae yɛ atake wo convoy na asɛm wei bɛto odwa no abɔ amanfoɔ ho yie paa ɛna akɔfa confusion aba sesei amanfoɔ bisa sɛ maame yi asɛm yi mmerɛ esii yɛ saa na ɔde bɛtoo dwa ɛyɛ 2024 abatoɔ no afei nso deɛ mpanyinifoɔ afrɛ wo sɛ wɔn reyɛ nhwehwɛmu nti bra na bɛka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Obi a ɔda akyire biara anaasɛ ne nsa da aseɛ biara no, wɔbɛtumi de nipa no abɛgyina mmara kwan so no maame sɛ wɔnnim ho hwee. Na ɛnyɛ ɛno nko ara, Muntaka kasa biom na ɔsan nso kyerɛɛ sɛ wɔn a ɛka maame no ho a convoy no sɛbe nkorɔfoɔ no kɔ ataakeeɛ no, saa nkorɔfoɔ no wɔse wɔto wɔn nsa frɛɛ wɔn sɛ wɔn mmra na wɔn bɛboa nhwehwɛmu no ma wɔn ntumi hu neɛ wɔn bɛyɛ no, nkorɔfoɔ no sɛ wɔn deɛ ɛnyɛ adeɛ wɔn bɛba abɛka hwee. nti no ama nhwehwɛmu no a wɔreyɛ no kyɛ sɛ atɔ sini wɔn a wɔn ntumi nkɔ wɔn anim wɔn nso wɔn ntumi nkɔ wɔn akyi nti wei ne nsɛm a abɛto hɔ na video no kora deɛ Ghana web kɔfa baeɛ yɛakɔfa aba ɛyɛ video no a na Phyllis na akɔyɛ oku no Wɔfrɛɛ no a wɔrekyerɛkyerɛ mu kwan a nkurɔfoɔ faa so ataakee ne convoy a ɛnam so maa ne nnipa binom pirapirai a ebinom koraa sɛbe wɔhweree wɔn nkwa no. Video no ankasa da hɔ. Ɛnna afei nso, deɛ Minista no nso kaeɛ no nyinaa nso da hɔ. Enti sɛ wode saa video mmienu wei toto wɔn ho a, ɛrekame ayɛ sɛ a sɛ nokorɛdie bi ampue wɔ baabi. a sɛ obi akɔka biribi nso wanka no yie anaasɛ ntorɔ bi akɔba mu wɔ baabi. Wo ankasa wohwɛ video no a, wobɛnya wo ankasa wo conclusion. Through careful review of police dockets, on-site inspections, and stakeholders interview, the Special Investigative Task Force identified twelve specific cases. I must be quick.

The two other cases involve persons who were lynched during confrontation between supporters of the two major parties. Wei na megyina so na mede kaseɛbɔ no asie. Na kaseɛbɔ yi, me a mede brɛ mo, me din de Akosua Owusu-Agyemang. Wɔn nso a wɔsɔɔ yɛn asene Ɛyɛ sigma eh product wɔn ɛba ne make up a wɔn de mu akotene sɛdeɛ m'anim ayɛ fɛ yi wɔn ɛna wɔn asɔ m'asene a wɔn ama me ho ayɛ fɛ anɔpa yi m'abɛgyina camera anim ɛde kaseɛbɔ no abɛsom moɔ ɛne aboafoɔ ahodoɔ nso a ɛka yɛ ho yɛda mo ase ɛne sɛ mo gyee brɛ ɛde ɛhwɛɛ yɛn anɔpa yi.